Ing'a kabere eri na kemenye baigwanane ng'a obo nabwo obosani obuya aki tokonya gosanga ase obwamo goetera Mint FM e Nyakaruga na Magusii 101.7 onye kore ase ekaunti yaito ya Nyamira e 91.7 onye kore ase ekaunti ya Kisii e 101.7 na nabo nabo boigo nabo konyara gotonyora goetera 101 eh, yani nabo konyara gotonyora goetera ase enchera ye Eseto Box onye kore isiko ya Gusii. Nomorobokwe na magogi ndoke Evans Makori nere Weekend Boy eng'erane enani

Mbuya mono sana ase eng'encho y'ogwancherana omwariko oito gocha iga iga ase estudio, chingaki buna echi iga chia bono marogoba. By the way, ekero keria tokonya korigereria abanamuziki baito ba Gusii, naboigo naende mono korigereria abanamuziki baito korwa ase orongo rwaito rwa Gusii, both in Nyamira County naboigo Kisii County, ngotaka tore komanya emegano y'abanamuziki baito. Dalmas Mokandu, korwa chirichiro bando, ning'o oyo kando na koba chirichiro bono? Ning'o Dalmas Mokando? Ekero omonto arakwe ng'a Dalmas Mokando oyo iga, ning'o oyo gose? Ya, mbuya mono morari. Mhm. Dalmas Mokando, Mhm. noyo obutinde korwa richirichiro Nyaribari Chache, Mhm. Keumbu, ibe no o, Rokeshe, Ehe. Ogeka Village. Ehe. Nao ng'iboire, Yes. nao omama ominto achete. Ehe.

Edibu aganchera nkarora obatana kondoseria ogoeta k'amato abere. Igo bono onde are masi orire ng'a moche momoroseri bwango iga.
Ehe. Nao- Nao nkoria amato bayio Ehe. mpaka naika chiri chire esukuru. Mhm. Chiri chire esukuru Mhm. iga ere oboremo bwa esokoro. Aha. Yaete eserekari Aha. ebeke esukuru. Ehe. Nao nsomete korwa eyemo Mhm. mpaka kirasi inane. Ehe. Naruo nkagenda Nyamagwa Boys Mhm.

ng'ina Nyabira, Okay, eh, nasokoro yane, Ehe. nabamo. igo omogaka Nyabira iga arwete korwa, iga Kimuziki iga arwete korwa ase iso. Ase chisokoro Chisokoro ye- chiao.
eh, Aha. eh, bono bono, Mhm. ekenyinge kia omosike oyio nabo okobwata nigo okorora ng'a omogaka oyo ore korokwa oyonge, Ehe. oyo naende inde okire ekerecha, Aha. inche korokwa Dalmas, mokandu ase Dalmas oyonge, Ehe. amarieta aye nayande. Mhm. Bono okora ng'a omoaka oyo nere obwate endeeri eyio, Mhm. ekagera akayesabageria igo, Aha. ekamana gocha, ekagera tokanyora omosiki oyo ochire, Aha. tokamanya korwa ororo ekero yaika mwaka tisaini na moja, Aha. nagachire ase uncle yane Nyabira akona ko- Sakonya kogia mosiki.
akona kobugia omosiki oye, Mhm. nanya korigereria, Mhm. nkanyora ong'ichire. Miji y'ebirengererio, mwaka tisaini na mbiri. Aa bono tisaini na moja, ekero kwagenda ase omogaka Nyabira o Nyamechio, Peace Makers, gokonya kobugia nosoete kobugia nere gose gwachagete rioka kware koenda kwaye kwaigwa buna bakonya kobugia. Nare kogenda nere buna bakona kobugia inye koba ginkokong'onta ebibuyu esukuru. Ebibuyu biria nare kona gokong'onta. Agacha akang'wa igwa time ase oyo arenge Nyantoroo. Ehe. Nkagenda, Mhm. toka ta- to- kana kobugi nere nkana kobabugeria chitumba chiria twakarosia ne riiyo. Aha. Nkababugeria oo, nkana kobugia akarora ng'a omonto oyo omanyi, omanyire. Alright, asante sana. Tiga toranyore Nyamecho Peacemaker ase yamo yabo, nere gokwana igoro y'ekebande. Eh, neng'eno ng'anchete sana. Yeah. Torainyora ng'a ekero keria chiakabugire,

Isaac otore. Turi agacha akanyora nkona kobugia ebinto biane ase narenge esukuru, Ehe. akandusia akang'ira. Mhm. Oturi nabwate chiinstrument chionsi. Yes. Nyakosiro oturi. Eh. Korabwo ng'a komorwa ng'a eh, eh, Isaac otore mosinto bw'okindo. Bw'okindo. Eh, bono. Eeh, Mhm.
tiga Nyasae amobeke ase agaye omwaka oria obong'aini ang'ete, Mhm. monto taiyo orabonyore. Yes. Na onye banto tibagocha inse ng'ore ase tore, Mhm. mbakobanyora. Mhm. togachaka nere korwa tisaini na tatu, tisaini na inne, tisaini na tano, tisaini na sita. Okay. Tisaini na sita nkamanya gocha korecord my band ekorokwa ng'a Chirichiro. Okay, iga iga ekero gwasoa mm, eh, abo gwacha kore- eke- ekero gwacha korekodi band yao ya Chirichiro omwaka tisaini na tatu Tisaini na sita. tisaini na sita Mm. iga bono ki more na kirage Eh. ebinto mwakorire na, na kirage success Mm. nsi oborai bwaye Isaac Otuori mosinto bokinde bono orarire Eh. are keumbu, nonya ekero keria ararete nkorenge ntwachete amatango, egento getari kwaimogetie ororo gokora na Isaac Otori mosinto bwokinde ase eke- ebandi iga ya keregeneri iga. Oturi okong'ira kwayang'irete nchiko buya edrum. Aha, Ngoika ororo, nkanyora ntobwate drummist ende. aha. Ngachengi korwa oo naende nkagenda ase ogotera, lakini nabo nare kobugia ediramu eria. Naende ediramu eria enchera nanyegerete nabo nare koyebugia Mhm. kingotera, Aha. nonya mpaka bono iga. Nabo nkobugia naende nafoko. Aha. Eeh, nkabugia ediramu eria amatuko make iga aganchengi akang'ira ogotera. Aha. Togatera esani chiarenge four in five, fifteen, Mhm. twelve fifteen, Mhm. eh, 14, 16, 17. 17 nero ogosira gwa John Alice Osababu. Aha. Ngacha kumove korwa ororo, Mhm. nkagenda nkarosia ebandi yane, naende twaigwananete ekero ndue to. Aha. Gantebe tintagete nkochakera egento, naye ki tore music copyright iga, naye onyore ecertificate yago, obe buna omwana mosiki bwetenenere, Bwetenerete. ntagete ngo- ngo- ngo- ngosokia aa, nkobeke iga tu. That's why nanchete omogaka oyio, mpaka bono nkona komoinyora. Sante sana, tiga bono ndakwe eyemo yabo ya kirage Linet, nengero ng'anchete boigo nero, tokumenya ki nkare gogochorera rero iga. Eh, ekiagera ekero keria koregete- korenge ri- chingero chia kirage, ning'inyorete rituko ritang'ani gokumera buna Dalmas, na ekero keria twachageti Mint FM. Yeah.

Abanto baito igo bare gosambeka oroso babwatie erioki riaye chisingera nachio chitware kobugia chianga chiare kobogerigwa omogusii Ehe. twabwate cultural development Ehe. ya omogusii Ehe. eyio omogaka o chief matundura atenerete ex Yes. chief Ehe. na omogaka simion yachana aria engaki eyio twagatera chisani echio chiabo musa nyandusi gochaka omogusii Ne chichi naro tware Gegerekero kobuchia. nategerete ogotera okurimo the fo- for the first time ah, narigeti komanya omogano bw'obogusi ng'aki ochagete am- em, na ekero keria engere iga ekere kobuga ng'aki eh, mokoyeiyora ng'a eh, amaene engere iga yabugete iga omogusi agachaka iga na iga

Sante sana bana tiganda ara koya kerage success bagate ng'a Lineti. Ng'a moise kobware mo- monto ki aganyete. Omorware. Eh? Omomura bware aganyete gaetameti ching'encho chiaye. Ching'encho chiaye. Ah!
Ebinto bino bire mpaka bono. Mbira bakabana iga Eh. ng'oyo no- ng'o- ng'oyo omanyete iga aganyete iga aganyete eh, omurabu ware ase Omurabu ware, eng'encho ah, chingaki- aba bang'amba momanyete Momanyete embuyaye chingaki oria chiao. ware nere otokarete ki Otamomanyete. tamomanyete embuyaye Ere bo.
okay

Baria bare ang'e amo nere bamaete ng'a mosubati o nyarebe egimbu yaete ringiya, na ekero etari engiya, oyo are aganyete, ekiagera ere tagocha komanya mbu eye anya koira embu eye chikonya komochanda.
Igo ng'a mpaka siku hizi ebinto mbiro.
Ekero chingere chiga mokonya korengereria mokonya gotera bono gwasangire na kira ge success inse oborai bwaye Isaac Otuori mosinto bokire onya gosira. Chingero echi mwagachiire mwateba bono ng'a emegano eria mwakarorire gose mwakemogire mwaterete ng'a tatoteretwe engero. Aya, ebi nebinto tokorora, Aha. ebi nebinto tokorora, nabo okorora omwana mosike aroche egento, Mhm. lakini aombeti aye oroche ng'a tamanyeti, Aha. gose abanto bande, Aha. gose for example buna abagaka omogaka oyio otuorire ba Yes. Kambundisire, Agokora ng'a toroche aye okombiga, nonye nyomba omonto nabo aragoaka etege, lakini aye ombeti origeretie gochia moino, egento eke kwana gogekarikiretie obongo bwao nkeri koera, kwana gogekarikiretie goakera gose rienke. Naki gekogera bono mosike abange bagote ng'a, Kaa ningotere! Kaa ningotere! Kaa gose aa. Aa ningotere!
Ebinto ebi okonya gonkora aa ningotere bori. Ere boigo. Anyway, bono toche ase ekiombe gia chirichiro. Gwatotebirie buna gwachagete ogasoa ase ekiombe kere kia Manyamechi of Peace Makers inse oboraya bwa Nyabira, omogaka Nyabira, oyore moyo bono iga. Naboigo ekero keria kwarora ng'a eh-eh, Ee, tiga na kirage. Agacha bono Isaac, agacha akonyeroka okonya kobua echi konu, agateba ng'a ndoche ng'a nimbua nogwanete gocha aiga ase nde ngosangisie, gose onyare gonsangisie. Mogasanga buna gwatwerera ng'a ki, akagotebia ng'a bono naye twarange egento naye okotwara ng'a nekiao, Ee. torweti ose Laki- obobe. Lakini ntochieti gotigana mwiso oye mpaka ogokwa buna achete gosira. Ehe. Eno inche nabo twakorete egasi nere mpaka buna achete gosira. Ehe. Eh, Ritang'ani, Ekero keria mware kobugia notuori, otuori atarachie gosira egento nkere mwagambete amo nere.
Ebinto nebinge twagambete nere mwaria, ee, twagambete nere are gontebia iga, totwara obonche ase ebandi, totwara obwerori, na monto onde karatake komanya gento, nabo okomoorokia. For example, ekero nachiete bwoye twarenge abanto kumi na nane.

na miriri. Miriri tari ki? Miriri, omonto na kare twabugeti nere esani, ore korokwa Bernard omwana bwa omonto, Mhm, babwate miriri. Mhm. Nabo baruete, yare bande ase bono iga bakarikire obosigari. mhm, Na abwo baruete korwa ase bande ya oturi bare bono ng'inyorete. mhm. Eh, Sante sana. Bono toche chire chiro. Yeah. Kero kwarose chire chiro band mwaka tisaini na sita. yeah. Igo chagete rioka gose no- noruseti banto bake korwa ase ekiombe kega giakerage mogachi gochaka chire chiro band. ekero ndoseti chiri chiropa, Mhm. tinduseti monto kera gena onya. Aha. Rende nachiete nkarigia abanto abang'ao bono abande bakarikire chigasi, Mhm. abande nkercho bare amasamba. Mhm. Nachiete nkarigia abanto abakwana tware koigwana nabo gose twakaumire nabarabwo, Chikaasi, kare twagachire chidansi mbare nakanyorire, Mhm. batagete ko- komanya amang'ana amosike. Mhm. Nabo nabairete, Mhm. nabo twarenge engaki eyio nabo twarenge na Ragira. Mhm. Ragira iga arenge vocalist, Ragira iga are kombwata esauti ya pili, engaki eyio. Aha. Na- namobekerete ase gita mono, Uh-uh. iga arenge kombwata ase esauti ya pili engaki eyio, Mhm. inche natera ya kwansa. Mhm. Bono nkagenda nka record volume one and two. Mhm.

Oratehe ng'a gotiga toratigere aa Mose, Ehe. tonyorane etuko rinde tomoche kobanga amang'ana aya buya. Ngaki Amaene nera- David. ngaki- ngaki ero nera aria ndagoteneneti ng'a bono kamokando karatiga bono na inche inche nkorangeria. Inche tantenereti noyo.
Igo
igo nkwamaete enchera okomoira. Ee. Ehe.
Naende consultation ya ebinto ebinge. Mhm. Agotaka oborigwa.
Abare batakire gocha omborie ebinge. Ehe. Gose kagotaka gose ka nonya amagoso atokeire. Mhm. Mokane ng'a omoaka iga botiga, aa nabo agotiga. Mhm. Omokani ng'a abwo abwo koratigere abwo nabo agotiga. Mhm. Lakini imbe tinkwana. Mhm. Ah, igo nabo yarikire moro. Sante sana tiga ngo tiranyora bono engere emo ya chiri nero bogeti igoro ya gokonyana ene album ire nga Eh, yere volume 6. ere volume 6 tataranyora ya gokonyana ng'a okonyana nokuya Nabo igo, lakini rende Ehe. togokonyure ero, Ehe. naende mambia otome omorugi ogo, otome omwana ogo, ko- otome omoche kore omoche kore ori. Ebinto ebi nabi togokana ase chingero. Gokonyana negento eki ase ense eye, gokonyana negento eki ase ense eye, goti ribuya, okonywe rero, goti ribuya, okonywe rero, na ngio okonywe, Naki rende okonywe, na nki okonywe? Naki rende okonywe, oko naraboigo, kwagani obokonyi, oko naraboigo, kwagani obokonyi, ngokonya ki oko? Omogusi atebete to. ng'a tobasa konaria amagare borere. By the way, inki kwaregetie ase engero iga ng'a gokonyana? Uchunguzi ye tokona gokora Mhm. y'okobugia egiita eke, Aha. amang'ana namange tweroreire. Mhm. Aya igo nanya kombaenete korwa ase omochumba oyomo. Mhm. Omochumba oyo Mhm. engaki eria y'ogosera, Yes.
omo- omogaka ogenda ore obere eraini oserwa, Mhm. oye gwaka bosio obeka omouko ogenda. Aha. Naende mambia ogokia otong'we omong'ina. nere ogenda oegwa, Mhm. ogeka uuumm mouko ogenda. Mhm. Maambia batoma abana abana mbare aba bakinire Eh, ekasi, eh, eh. for example chinyaroka gose abamura, Ehe. mura mbare nere maambia nere otomobua igo. Mhm. Na omomura one akabwata omochokoro, Ehe. omochokoro one nere obeire omonto omonene Mhm. abana abaito bagokina rero Ehe. bwango bwango. Yes. Nere maambia kwanyora gochia e- e- ekagera nkarora ng'a tiga ndosie egento eke,

Inche nonde buna omokodineto oye. Eh, na korasukuma naro esaega yago nerabe amagoso ase ekecho ekera kindoche gekare gotoetania Aha. ekero naye gwachire orarasukume egurudumu yago Mhm. abanto bande bakoigwa bobe Aha. lakini inche nanya korora nko- nkoigwere omonto bobe ekero arwa ase inde Aha. Yaya oyio nere iga arosie amagenderero aye. Ko obanto abamura bacha komenya mwao rioka, bamenyete mwao rioka, nonya oborimo tobaatera. Igo omonto nere moatere ochi moino are nere aake esabu yaye. Bono, ntwarasukumane nere, bono oonte nini, bina gose ya chiri chiro. Chiri chiro eye nebwate ya umbrella, nigo ase omoa Kanyabira are chief adviser. Nimbwate Nyabira nabwate Nyamechiogo, peacemakers.

amo Mhm. bare umbrella ya chirichiri Aha. igo inche ti korangani ng'a nongani orore ng'a nimbwate egento ndache ngokorere Mhm. inche tindi kwanga Mhm. yaye nabo ngocha ngobwatisi Aha. bono minto naende nenkore ndabo Yes. Ii, Okay. Chiro chiro nebwate branding mabono. ii.

Nkogenda ndororo ewikendi eye Ruto, nabo nkare komobwatesia. Nere nkoracharetwe arakore nere. Buna bono ewikendi ekare motwe, nabo tokare nere Masimba. Togokora korwa togende Nyabisaku ase akorokwa King Wallets. Abwo nabo tokoratoka, amatuko aya tokona gosungusia ebinto ebi biaito. Tokonya gosungusia ebirenge. Tokona gosungusia. Anyway, ng'irane asore bono totebe buna bono chire chiribanda.

omosimigwa oborabu nere nare amo naintwe Mhm. atagete gotobwatisa kabisa Mhm. Eya. Koira nima egasi nini ngwateba ng'u mwakorete egasi na eh, na Ochori eh, agacha agatiga ekero asirie obogima bwaye moziki oye agachitiga nse y'oborabe bwa omorugi oye Yeah. omorugi oye Veronica nakorangereti gati togogotigera omoziki oywo oye Mm. ntebi ngo the agreement ero bono gati ogochi gotigera omoziki obwa Otuori Omosiki bw'otwe oria, teri koba agreement ere eneene bono, teri chikontri tobwate korwa music copyright, omonto ekero agokoa chingero, rights chiaye, amaagano nare, mogoakanana. Bono naro togokora nere, goeta toshare omosiki oboke ngaki, as'eng'encho omosiki omonto, chikontri goteba ng'a. Onyoire pi obo oyo obo. Oria noibwa omonyene ase emiaka hamsini na tano are ase ense eye na nechamii yaye ero onye tiraera pi mpaka chi Lakini mpaka wacha- chi- ejamii nere roche. Cha- chami Ejamii tekoera tekoera.
that is why Ehe. natebe ng'a torakora agri- agreement twakorire gose amagana ane Mhm. nere naende koring'ana buna ntebiri Mhm. buna akarorire twaka Mwagakorire korire muna- nomu- omogaka oria Mhm. inkorere omosiki oyo Mhm. nere ana gosugumera Mhm. abanto baria baye Aha. ngorengereria nabarobwo ande nonye nkoteri koibora ande onde nabo agocha gotaboka nere abuge omosiki oyo nere nabo agocha ase inde ambore ng'aki ng'aki bono tata mwagakorire ebinto ebi onye nyasae okona kombeka oo nkona gosaba nabo obo nabo obo onde oyo agocha nere abori ng'aki bono mwagakorire ebinto ebi nere nabo tokomoroka rende Ehe. tokomotuguta Aye. totamusika mokono Tomobwatie Tomosugume nere, ebirandi ebi. tomobwatie ebirandi. Ee, mobwate disciplinary committee buna inwe abanabogi, kera omonto agosire mokomoira ng'a Mamito ganye arebe nkwagosete, ekiagera mbaro ekero barorire ng'a bamimokirie chimbaba ake, barora abande bakorunse ng'a mbari bana. Eh,
a- according Mm. buna abore igo, Mhm. abanamosiki bonsi pi, eh, mbabwati egento tokoroka ecommittee gose disciplinary committee. Mm. Ogoetatiga ekeombe keria gia kima nagotebi tobwate kerokio nkebwate ediscipline committee baria bakorora abanto baria bagokora amang'ana amabe baria bakorora abanto ba ba aba baria bande bakoengera abande mbiro ekeombe keria nkebwate nkorengereria bosuku ninko unified ekero ase tore Ndoche ng'a na- ndo- ndoche ng'a nachire rimo but i think they were

Aye ng'ayie omtindo obwo omoziki ore nobwema be nonsi, makweri, ogosemia, ng'aki ng'aki omoziki ore. Omoziki one nigo ore mochanganyiko, makweri takobate abwo, naende banto mbare okonyora bakwereirwe batagete koinyora omonto obo, remembrance na okobeka erecord naye aro buna chivisidi chiachire kwabeka nonye ne echibi chiare abanto bana koinyora. Abana obogete igoro egosira kwa Mary. Eeh, bono naende totere amagena.

Ntagete imokia okoboko igoro, oyio ntarasanga nere, inche nimbwate amani ngaya ogosanga, lakini barobwo tori komanya ng'a Ekio birengereri bire.
Aimokia- aimokia okoboko igoro ate ng'a yaya, koboko kwamo kando nkoreke ase ebinto ebi. Ehe. Bono tiga tosabera namaya, naende mo- batobwatesie chingera echi tokona kobugia.